mogaetsho re buile gape mo konka online e le metshameko mo motsweding fm la botlhano mongwe le mongwe re lebelela jalo metshameko ra go itumedisa o le kwa gae mme jaaka ga lega ke tle go tsamaya ke le nosi ke tsamaya jalo le moanedi ebile le mogasi ke bua jalo ka warabile gaborone re tle go di lebelela di le dintsi mme kwa ntlheng fela rabi madume re go amogetse mo konka online ke go lebogile a ti ebile ka feleletsa o re ntse ba ipotsa gore re kae setlha sa ketepedi masome a bedi le bone le ketepedi masome a bedi le botlhano sa thankgologa ba ikantse rona a re ba fe tshedimosetso a re di simolole fela ka gore go a diragala ka kua ka kua perea ka kua nageng ya fora eh ba e bitsang the city of light the city of love the city of love yeah, yeah batho ba kgobokane ko lefatshe le kgobokane ka ko eh, dikontinente di kgobokane ka ko mme aforika borwa le yone e teng ka ko eh, e na le kemedi ka ko mo metshamekong eo ya ka kwa ya ka kwa phere moraga dingwaga di le nne e ne e tswa jalo ka kwa mm, e ntswa kwa kwa tokyo metshameko e ke dingwaga di le tharo motho a ka rialo tota ka ntlha ya covid e ne ya, ya, ya dira gore metshameko e se ka ya jaaka ne go solofetswe um re bone pulo semuso motho a ka re bontle jo bo sengana ka sepe bo diragaditsweng ke mafora o bua nnete a ti ka gore ke utlwile le batho ba le bantsi ga ba sena go ka bona pulo semmuso ba simolola ba akanya ka ngwaga wa 2028 ga metshameko e tla beya ko los angeles kwa los angeles gore Jaanong e ba tsengwatsa kgatelelo ka gore gantsi mo dikgaisanong tse ntse di feta tse di-olympic ntse re tlwaetse gore ra ko lebaleng le le rileng sengwe le sengwe se diragala mo gare ga lebala mme bone ba tlile ba e fetotse seo se makaditse ba le bantsi re se re itumeletse se ne re se bona yaanong le metshameko ga e simolola re kgona go feleletsa re bona gore dinaga tse dintsi di tla di ipankantse metshameko e kua ditlhase dikgantshwane di kwala ka tlhaka tsa mollo go a galalela ko nageng ya fora fa re tla mo setlhopheng sa aforika borwa re re ile ko re na le ditsholofelo tla gopola gore go diragetse mo metshamekong e e fetileng um tatiana ne le sekun maker ka nako eo ga jaana ke tatiana smith um ga a swabisa um re bone jalo a bona metale wa gauta mo kgaisanong ya hundred meter stroke um breast stroke mme re bone le setlhopha sa di-blatsboke ba bona jalo metale re bone jalo le kwa motho bike aforika borwa iponela metale wa selefera maikutlo a go ka kakaretso um go fitlhela ga jaana ka baatlete ba aforika borwa Re simolotse bontle go bua nnete eh, OJ ka ntlha gore ne ke tshwenyegile thata ka setlhopha sa bosetšhaba sa di-Blitzbokke mo go tsa merero ya sevens rugby ka tsela e re qualifyileng ka yone ka gore ka gopola sentle re tsene yaka setlhopha sa bofelo setlhopha sa bolesome le bobedi mme le ga ne re simolola motshameko wa rona wa ntlha re feleletse re latlhegelwa kgatlha le naga ya ireland ne ke ipotsa gore tla feleletsa re re kgona go ka tsa re ipankanya pele ga motshameko wa bobedi mme ke tsaya gore re thusiwa ke ntlha gore gantsi mo go tsa merero ya sevens rugby ga ga o nne lobaka lo lo leele pele ga o tsaya karolo mo motshamekong yo o latelang gape re tla lebelela le gore nako e beileng gore metshameko ya di-olympic e simolole e be e khutla yaanong ke tsaya gore bronze eo ya setlhopha sa bosetšhaba sa naga aforika borwa medal wa rona wa ntlha o re o neilweng ke setlhopha sa the blisboke o intumedise thata ebile seo ke tsaya gore se rotloeditse dikgantshwane tse dingwe gore yaanong re gorogile mo nageng ya fora a re bontshe gore rona re le aforika borwa re tla re phuthetseng ka gore Ga ke lebelela Ati, thata ebile le mo go tsa merero ya track and field, re solofetse go le gontsi. Jaanong go simolola sentle ka mo go tsa merero ya rugby, Tatiana Schoonmaker le ene a ikuela ka tlhaga tsa mollo mo go tsa merero ya swimming, dikgantshwane tse di tlileng go tla, re sa ba tsenye mo tlase ga kgatelelo, ba kgonne go ka lemoga gore re gorogile. A re tsepamise mogopolo wa rona, maAforika Borwa ba tsamaya le rona, ka gore le melaetsa e e tswelelang go ka romelwa mo mafaratlhatlheng, ke go reeditse motlhagamoso mo mosong, o tswelela go ka gopotsa maAforika Borwa ka medal count wa rona, O tswelela go ka ba gopotsa gore ke dikgang tsone tse feng tse di gaisanang le gore a re tsweleleng go ka ba rotloetsa. Jaanong ba a bona gore le fa le fa ba le ko nageng ya Fora, maAforika Borwa ba na le bone, re leka go ka tsamaya le bone mo loetong le go fitlha fa re simolotse bone. Mme ebile o bua ka maAforika Borwa le mothaka kgola jalo tona ya metshameko mo Aforika Borwa, Gayton McKenzie. Um kemonokeng ya gagwe mo setlhopheng sa bosetšhaba, mothaka re a itumedisa. Re bone le moporesidente wa South African Rugby um Rre Alexandra a ne a tlotlomatsa jalo setlhopha seo seo se tsenya motho a ka re mowa wa wa go ka bona o fenya jaaka moatlete wa aforika borwa o bua nnete a tile go bua gape o itshepa ka ntlha gore ga botlhe ba e leng gore re solofetse gore ba tsamaye le rona ko naga ya ka naga ya aforika borwa ko metshamekong be re bona gape le dikemedi tsa tse di tse re ka feleletsa re di tshwere maemo a botlhokwa thata mo nageng ba tswelela go ka feleletsa ba bontsha gore re tshwaragane re na le lona ka ka ntlha gore ke tsaya gore malobeng ga ne ke buakisana le kgotso mokwena na ka gore nako nngwe ya ka o le watile jacobs o itse o tlo go gaisana mo kgaisano 100 meters o kgona go ka feleletsa o tlelwa ke kgatelelo ya maikutlo e se gore ga o ipankanya sentle le gore tsatsi la motshameko kgotsa tsatsi la gore o gaisane le gorogile Jaanong ga melaetsa e ntse e tla, re bontsha gore re tshwaragane, re ntse re tsweletse go ka bontsha gore re tsamaya le bone, se se a ba rotloetsa. Jaaka ntse ke tlhalosa gore o tswelela go ka feleletsa o re itsise gore le di-hits, ga re emele fela gore ba goroge ko makgaolakgannyeng, go a bontsha gore re tsamaya le bone kgato ka kgato. Jaanong go a bontsha gape le gore maAforika Borwa re tshwaragane, re kitlane. Ke dumela gore Re ka itumela thata mo dimedaleng tse e leng gore ga re di bala morago ga metshameko re le maAforika Borwa re be re re naga ya Fora kwa Paris re bontshitse lefatshe gore re tlile re phuthetse go utlwala.
Fa ne re bona metale wa gauta wa kgwele ya dinao ke a sele fela le ka setlhopha sa Nigeria eh fa re bona medal o mme um ke lebeletse naga ya moroko mo kgweding ya dinao ya banna ke lebeletse ke eng ya gapeto le yone teng ko mo metshamekong eo mme go fitlhela ga jaana motho a ka re ten out of ten ba dira sentle
go na le sengwe se nkile ka se anya go tswa mo go ena thata ebile ga re bua ka di-group stages tse di kgaisang gore ga o sa kgone go ka fenya motshameko netefatsa gore o sala ka sengwe mm. Naga ya Morocco ba simolotse ka tsela e ntseng jalo ka ela tlhoko gore se se botlhokwa ke gore re tswe ka di-group stages. Go nna teng ga batshameki ba tshwana le bo Hakimi, go nna teng ga batshameki ba bannye se ga ba bona Hakimi seo se fokotsa kgatelelo mo go bone ga ba bona dinaga tse dingwe naga e tshwana le Argentina ba biditse Julio Alvarez seo se fokotsa kgatelelo mo go bone gore Ee, le fa Julio Alvarez a dirile tiro ko setlhopheng sa Manchester City, a ke ntshe mogopolo wa ka mo go seo. Ke na le Hakimi, ke motshameki yo ke tshamekang le ene, re emetse naga ya Morocco, o dira tiro kwa nageng ya PSG. Ke tsaya gore Hakimi ke sa re ke tlhaeletsa matlho tiro e e dirwang ke mokatisi. Ke tsaya gore ha mokatisi a sena go ka bua pele ga motshameko o simolola, go nna le mafoko a le mabedi a a leng gore o a raya batshameki go fokotsa kgatelelo fela mo go bone. Mme ke tsaya gore dinaga tsa rona di simolotse sentle, bua ka naga ya ya Egepeto le naga ya Morocco mo kgaisanong mo go tsa merero ya kgwele ya dinao mme ebile e kete kgaisano e a ti thata mo go tsa merero ya kgwele ya dinao ra go makala gore ke naga e feng ya go tsaya medal wa wa, wa gauta ka gore le ka fa letlhakore la makgarebe le se ke bona le kgarebe la marta a lla mo tshile maabane mo raga gore naga ya brazil e ntshiwe ke naga ya, ya, ya spain mo kgaisanong bo, bo be ke feleletsa ke bona gore e kete mo ngwageng yo go tla tla maina a a fetogileng go na le a re a tlwaetseng gale le gale ga re bua ka tsa merero ya, ya di-olympic fa re tswa kwa pheri re boela ka kwano gae mo aforika borwa um re bone go ne go thankgololwa semmuso ka kwa dikantorong kgolo tsa sabc ka kwa auckland park ka kwa ka kwa auckland park ka kwa johannesburg e le metshameko ya ditlhopha di le robedi tse di gaisitseng tse ne di le kwa godimo mo setlheng se se fetileng mme selo sengwe sa dilo tse di itumeditseng ke gore le ledi Eh, tiki e tlhatlositswe ga e sa tlhole le e tshwana le ya mo setlheng se se latelang um seo se ra gore re tle go bona kgwela dinao e nngwe ya maemo a kwa godimo bua nnete seo ke tsaya gore se rotloetsa le batshameki ka gore ga se sephiri mo nageng ya aforika borwa re itsagale thata ka gore ga ra kgaisanong e e rileng ka tswele mo setlhopheng sa bosetšhaba kgotsa ko ditlhopheng tse di dirang tiro mo go tsa merwa ya premier soccer league Batshameki ba tshepisiwa bontlha bongwe ba matlole a a rileng ga ba ka fenya sekgele se ba tsayang karolo mo go sone. Kgaisano ya ya MTN 8 e tla re bontsha gore ditlhopha di tla di ipankantse ka tsela e ntseng jang e ati mo setlheng se ka gore o buile kgang e botlhokwa thata. Ga se ditlhopha fela, ke ditlhopha di le robedi tse e leng gore di gaisitse mo setlheng se se fetileng. Yaanong ke mo gone re bonang le gore batshameki ba e leng gore ba ba kwadisitswe A ba kgona go ka tlhaloganya gore setlhopha se tshameka ka tsela e ntseng jang le gore batshameki ba e leng gore kgale ba le teng kwa setlhopheng ka gore ga o goroga ke ntse ke le gone mo setlhopheng go na le kgonagalo ya gore o ka tsaya maemo a ka yaanong mongwe le mongwe tshwanetse ipeye ka tlhako ke ka mo re solofetseng gore setlha se re le maaforika borwa ra go itumelela lobebe la kgwele ya dinao A re lebelele metshameko e tla be e tshamekiwa re tswa mo mausauseng a diranta. Ke go gopotse gore setlhopha se se fenyang kgaisano e ke dimilione di le lesome tsa diranta mme wa itse gore botlhe ba le supa ba ba gaisanang foo ga gona pharologano botlhe ba go amogela jalo milione wa diranta ba go amogela jalo milione wa diranta mo kgaisanong eo ditlhopha di le supa mme re tla nna re le letile go bona gore metshameko eo e tla tsamaya ka tseleng tseng jang Ka moso la Matlhatso go tla bo go tshamekiwa motshameko wa ntlha motshameko o ke solofelang gore o tla bo tlola ditlhase tse dingwe tse di seyong ka kwano um ba tle ba re ke ntwa ya tshwane le gauteng um tota ntwa ya tshwane le johannesburg fa setlhopha sa orlando pirates ba tla ba amogela jalo setlhopha sa super sport united ka kwa escotini sa mamimzela go tle go nna thata ka ko super sport united ke sengwe sa ditlhopha tse motho a ka reng di na le go sokodisa setlhopha sa orlando pirates o bua nnete ka ntlha gore ne ke lebeletse tsile ba kwadiseng ka yone batshameki ba tswa go batla pogiso sa noka ke tsaya gore ke ene go simolola motshameko o le thulane tyson eh, tlhatswayo ke ipotsa gore ba go momagana ka tsela e ntseng jang ba kgone go netefatsa gore ricardo gos o boela ko setlhopheng gape ka kadimo go tswa ko setlhopheng sa mamelodi sundowns mme ke ratile se ne se buiwa ke stan matthews ga ne ba mmotsa gore Ne ra utlwa bobegakgang, ke a gopola le kgang ya teng nwa nwa e tlhalosa gore ke dipego tse di tse di tse re di utlwang go tswa go SuperSport United gore Keagan Dolly kete wa wa wa ikatisa kgotsa ba mo lebelela kgotsa ba eletsa go ka mo kwadisa. Mme ke ratile Stan Matthews ga ne a tlhalosa gore e kete Gavin ke ene a kgonne go ka tlhopa gore ke batla Vincent Pule. Ee. A ba e tlhalosa gore e e e seng e kete mokatisi ke ene a tshotseng tshwetso. Yeah, e kete go nile le mathata gore mokatisi a re he e nna ga nka se ne le di-number ten tse pedi jaanong mokatisi o tla gopola gore governant um o dirile le o dirile le pule kwa setlhopheng sa maloba sa the clever boys vets jaanong gone go le bonolo gore a ka dira tshwetso eh, ga itse gore ne le tshwetso e botlhale e dirilweng e tota e senye e thata e dirilweng ke governant o bua nnete ka ntlha gore le vincent pule le ene ga a bua re nkile ka tshamekela governant ke a itse gore o batla eng mo motshameking ebile re fenya dikgele rotlhe re fentse sekgele sa telecom knockout ra fenya le sekgele sa lega mme ke a itse gore gaven ke mokatisi o batlang gore setlhopha sa re tshameke ka tseleng tse le gore o batlang mo batshameking mme sengwe gape se ke tlang ke tla ke ipotsa sone thata ati ke gore Gantsi o tlo tlhalose thata botlhokwa ba maitemogelo. Ke ipotsa gore Bradley Grobler a mo setlheng se e tla nna motshameki e leng gore o simolola metshameko kgotsa o tla nna a lebelela seemo nakong a mo simolola ko bankeng ka gore ga ke dumele gore ba go ya kwa setlhopheng kwa kwa Escotini ya ka ntse o tlhalosetsa um moreetsi le botlhe ba re sela morago ba batla go ka laola motshameko kgotsa ba ka tlogela lone Pirates ba tla mo go bone yaanong potso ke gore ba go tswa ka mang ebile gape e le go tla ga ga Vincent Pule ke tsaya gore ga o na le Vincent Pule o na le Laella Kay o na le batshameki ba e leng gore la o na le di-set piece ka gore ra itse gore super sport united gavin hunt o tshameka tsela e ntseng yang mm. ke batshameki ba e leng gore ba na leto la molema le e leng gore la logile thata orlando pirates e ka dirisa batshameki a ya go dirisa fa o lebeletse batshameki ba ba feditseng setlha ka bone kgotsa re ka bona diphetogo di le pedi di le tharo mo setlhopheng sa ga jaana ka gopola gore gilberto o gorogile koo a ba tla nna fa fatshe ba re no ga re mo rute pele aforika borwa e ntse jang kgotsa ba ka simolola ka ene gilberto mo letsatsing la, la matlhatso go bua nnete ke ke tshwenyegile ke ke bile nna ke batla go botsa sengwe le fa gone ke tetlabe ke tswa go senene mo kgang e re buang ka yone ke tshwenyegile ka go tla ga ga gilberto ke motshameki o diphatsa o nkutlwe sentle letlhakore la tshamekang ko go lone ke la ga phoka motshameki e leng gore ke a itse re o mutlwa thata ka tiro e ntle e leng gore wa e dira re lebogile mofokeng go raya gore anong phoka o a itse gore go tle go geisanwa ka fa letlhakore la molema letlhakore le lengwe ne re ipotsa gore pele ga ba ya kwa nageng ya spain ba go ipankanyetsa setlha ne go buiwa dipotso ne di le ntsi gore a monna pule sa leng santse le karolo ya setlhopha tsela a tshamekileng ka yone kwa nageng ya spain metshamekong ya botsalo o tshamekile bontle thata e tsaya gore o tshotse kgatelelo ne le mo go ene o e buseditse mo mokatising yaanong potso ke gore ba simolola ka mang o bua kgang e botlhokwa thata go ya ka nna ke tsaya gore Gilberto ba go batla go ka feleletsa ba mo fa tshono gore maaforika borwa le balatedi ba setlhopha sa lone pirates ba bone gore goreng ba tshwetse tshwetsa go ka mo kwadisa potso ke gore batshameki ba tshwanang le ba ba dirang tiro mo mpeng ya lebala a ba kgona go ka mo tlhaloganya ka gore metshameko ya botsalano ga e tshwane le metshameko ya ga setlha se thankgologile kgatelelo ke e leng gore ke e leng gore e farologane gotlhelele ke ka moo ke tlang ke gore ke re ke tshwenyegile gore kgotsa a ka mora a ka mo simolola kwa bankeng a simolola ka phoka mme phoka yaanong mo kakanyong ya gagwe tshwanetse a gopole gore kana go na le motshameki o na le maitemogelo yo o tlisitsweng ga ke sa lome ke a tshwara ka natla kgotsa ke a tshwara sentle ga nka relela batshameki tshwana le bo Gilberto ga disa tshono eo go go nna eh, go go tsaya lobaka gore gape a nne a ne wa tshono ka gore ke tsaya gore a se tla simolola a ti le fa go ne ke go na le metshameko ya go tle go na le FIFA break mokatisi o batla consistency ke se ke se se tlang se nkite a tsebe fa ke mang o yang kwa ditlhopheng di le nne tsa bofelo mo ditlhopheng tse pedi tse ka gore yone ke legato le le nosi fela um di-semifinal ke yone e tshamekiwa magato a le mabedi ba letsatsi le phirima ka la matlhatso re ya go robala supersport united supersport united supersport united okay
ka sontaga ditsela tsotlhe di leba ka kwa the wine lines ka kwa cape town ka kwa stellenbosch ko lebaleng la danny craven lebala le le teeletsweng fa moraga wa dingwe tsa dinaledi tsa motshameko wa rugby mo nakong tsa maloba eh, ebile lebala leo le dirisiwa ke bana ba sekolo thata le dirisetswa metshameko ya rugby e setlhopha sa ts galaxy ba tla ba goroga ko ba thulela le setlhopha se se neng se kgaila dibaki motho a ka rialo a re mo setlheng se se fetileng setlhopha se ne le sengwe sa ditlhopha tse di popota setlhopha sa stellenbosch le fa ba ile ba e latlha kwa bokhutlhong metshameko e le mebedi le meraro pele ga legae fela ba e tlogela gore ba ye go tshameka metshameko ya champions league fa o lebelela ts galaxy o lebelela setlhopha sa stellenbosch ga ba na maina a makalo ba na le talente ba na le batshameki ba ba nang le boineelo mothakare ba ile ba tshameka fa fa o lebeletse batshameki ba ditlhopha tseo ka bobedi o kgona go lema gore batshameki ba ditlhopha tse pedi tse ba tshamekela jeresi ya setlhopha o bua nnete ke tsaya gore le go nna teng ya ke simolole ka setlhopha sa super sa ts galaxy go nna teng ga ga sid ramovic morago ga gore ne re solofetse no bua gore a kaya kwa setlhopha sa casablanca ee go nna teng ga gage a ti go a go batshameki ba go bowa gape ba iketla ba itse gore mokatiso wa rona o teng, ba setse ba mo itse, setse ba mo tlwaetse. Le kgang e nngwe e ke tsayang gore e ntse o e tlhalosa gore ba, ke mokatisi o dumelang gore ga re sena go ka e latlha rotlhe re lwela go ka e fenya, ga re sena go ka e fenya go tla ka gore re aga kgwele ka tsela e ntseng yang. Gantsi o ka ela tlhoko le tsela e ba nosang ka yone setlhopha sa TS Galaxy, ba tshameka gare ba kgona go, ga setlha sa bokhutlong ba kgona go dino di le tlhano bo Mpho Mvelase, Eh, ba tshameka tshwana le ka ona la dithejane batho ba le bantsi ba itumeletseng gore ts galaxy ne ba tsaya tshwetso ya go mofa tshono ke bua ka team sukasi mme a bontsha mokatisi gore goreng team sukasi ne a tsaya tshwetso ya gore a re mokwadise se ke tlang ke ipotsa sone ke gore go tsamaya ga ga pogiso sa noko go tsamaya ga ga fia crintware ke dikarolo tse e leng gore ke batshameki ba ke tsang gore ne ba le botlhokwa thata kwa setlhopheng sa TS Galaxy maemo a ba tshamekang mo go one a botlhokwa thata ka gore ke mokotla wa wa setlhopha yaanong Colak o teng mme yaanong Colak mo setlheng se se fetileng na go na le metshameko na e tshameka go na le na sa e tshameke o mogopolo wa gagwe o tsena a ka ntse ka tsela e ntseng ya mo setlheng se kgotsa o fele mokatisi go feletsa morare ke setlha se se sesha Mpontshe gore o tla o tshwereng. Mme ke tshwenyegile thata ka go ba tshameka morago di-center back, ba go dira ka tsela e ntseng jang le gore kwa dikwateng ba roma mang. Ka fa letlhakoreng la setlhopha sa ga Steve Barker, ga ke itse, ne ke eleditse gore kete a ka batla batshameki ba bangwe ba ba nang le maitemogelo ka ntlha gore jaaka ntse o tlhalosa, metshameko e le meraro e le mebedi ya bofelo ya setlha ne ba na le tshono ya go tsaya go fetsa maemo a bobedi tsotlhe ne di le mo matsogong a bone. Ke gopola nako nngwe re buisana pele ga setlha se se konosetswa o feleletsa ka gore Stellenbosch ga o tlhoke go ikopisa tlhogo ka ope ba tshwanetse ba itirile e ndile mo go bone dilo tsotlhe tsotlhe ne le mo go bone ati mme ke tsaya gore sa ntlha sa tla se itumelang ke gore Ikrem Rain a santse a le gone ko setlhopheng ne go na le dipego tse dintsi gore ditlhopha tse re reng ke tse ditona di batla go ka etela setlhopha sa gage ba go tsaya batshameki go fitlha fa nako a theko le thekiso ga ise e itswale mme santse a kgone go ka tsetsepela ka batshameki ba leng gore ba tshepile ke batla go ka bona gore wa go tla bankantse ka tsela e ntseng yang ka gore mo setlheng se se fetileng van vake rainers ba tshwanetse tshwane le bontlantla magaga ke dilo tse ke batshameki ba e leng gore ne ba itse gore ga a fetola go tswa ko bankeng bo diong ba go tshameka tsela e ntseng yang a ka tla a fetotse kgotsa a ka tla tshameka ka tsela e re itseng gore stellenbosch ba tshameka matlhakore le go ka feleletsa ba dirisa tlhaselo ya tshoganyetso mme ke tsa gore go na le sengwe sa ka tlang a sa pele ka gore Go gore go ka gaisana go ka fenya kabo ya mokatisi yo o gaiseng le fa gone e fentswe ke Rulani Mokoena mo setlheng se se fetileng, ke tsaya gore seo se rotloeditse mokatisi Steve Backhaus Topper sa Stellenbosch.
Ontario Supersport United ba salwa ke mamorago. Stellenbosch. Rally Supersport le Stellenbosch. Okay. ke batla ke batla go tshwaela mme ai sengwe se nthase re ke didimale ke di ga le di siame tseo di bone mme eh tla ke latlhele bola jwa me nna ee. Orlando Pirates mora ga kgaratlho e sengana ka sepe tota tla ke re ke e bee jaana yo ya go fenya motshameko wa Orlando Pirates le SuperSport United wa go fenya mora ga nako e okeditsweng kgotsa ka nako e okeditsweng Ka kwa Danie Craven Stadium ka Sontaga, setlhopha sa Stellenbosch ga ba ga ba thibege fa ba le kwa gae. Stellenbosch ke bona ba go fenya motshameko o. Ke maikutlo a ka o. ka nosi ke ba ikutlwa ka ka nosi eh ga se a ga ope gape ke a ka ke le watile Orlando Pirates Supersport yo fenyang o kwa extra time Kgotsa morago ga foo, Mme Stellenbosch bone ba go ya kwa sekamakgaolakgannyeng kwa ntle ga go tshameka
extra time. Kwa ntle ga go tshameka extra time. Le gale motho etsho re fitlhile jalo kwa bokhutlong jwa eh puisano ya rona ya letsatsi la gompieno ke a solofela gore o tla itumelela mme ebile nna le wena re ya go solofetsa gore mo bekeng e tlang re tla bo re buile um metshameko e le mentsi re tla bo re tsena tota mo metshamekong ya bobedi ya ya di-quarter finale e tla tshamekiwang ka di-10 le ka di-11 mme ebile re tla bo re konosetsa fa ke sa fose re konosetsa jalo mo bekeng eo metshameko ya di-olympiki eh, e e tshwaretsweng jalo ka kwa fora go tswa go nna watile jacobs le o arabile gaborone ke phuthaphutha se leng sa me bye bye two